Sou, dann begréissen ech iech mol erëm eng Kéier hei um Youtube Channel. Nodeems den Erik d'Leenara Box opgemeet huet, d'Lena an de Sam d'Pikachu Box opgemaach haten, du koum deeno 3 Folge mat den Minitins, dann hate mer de Mike hei sëtzen deen d'Amazon Prime Këscht professionell opgemaach huet, wierklech hei gutt Kaarten ausgedeelt hat, et huet mer wierklech Spaass gemaach dat ze schneiden, du koum jo nach déi. Celebration këscht oder de Coffre-fort an jo am Fong hätt den Joe Zlotski haut missen hei sëtzen, deen huet awer momentan ze vill ze di mam DJ opleeën. Ech kucken och hei eppes lo anzebaue fir hien eng Kéier awer hei ze widmen. Hien hat sech gemellt, hien huet leider ze vollen Termin, eisen DJ aus dem Grupp vun Team Lëtzebuerg. Dann huet der mech emol op eng Kéier hei sëtzen no bal zwee Méint Paus, muss ech da wuel och eng Kéier schwätzen. Kucken mol op mer erg kënnen. Ech hu mol bëssen Décor dobäi geluecht well haut gëtt en lange Paart. Kleeschersdag war dës Woch an vläit ass och Kleeschersdag fir mech haut, well mer maachen haut wierklech eppes schéines op, nämlech eng Pokémon Center Elite Trainer Box. Et ass net eng normal Elite Trainer Box, déi gëtt et just an deene Pokémon Centeren, déi et jo an Europa zum Beispill guer net ginn, just a London. Et ass jo e bësse Brexit Thematik déi ech elo e bësse ugepickt hunn. Dat Däitschland soll d'Arméi kréien, mee do ass och ni eppes komm. An bon, Japan vergisst déi Këscht hei och en masse. Déi Këscht geet ëm 120 Euro, wéi gesot, déi muss en ëmmer importéieren och, kritt ee guer net hei am Land ze kafen. An ech weisen iech emol eng Kéier, wéi déi och vun der Säit aus gesäit an dann och wat hannen hei drop steet, nämlech mer hunn 13 mol d'Chance haut e Glurak oder nach een Nachtara Goldstar ze zéien. Dat si jo déi eenzeg Kaarten, déi mer nach feelen op dëser Plaz. Eng Kéier nach Merci. hunn den Erik respektiv mir feelt och nach ëmmer d'Rocket Boss Admin wann ech mech net ieren, dee feelt eis och effektiv nach. Mir hunn nach dräi Kaarten, déi mer haut vläit kënnen zéien, wa mir eng grouss Auswahl hunn. Dann hu mer nach sechs additionell Päck, Dir gesitt hei Chilling Reign, Vivid Voltage an déi aner gi mer elo net ugewisen, ech mengen dat misst Battle Styles sinn, wann ech mer do richt erkennen. Eng Special Foil Card featuring Greninja Greninja Star, also dann hu mer do och déi eng Kéier mol ze gesinn hei um Youtube Channel, 65 Cards Sleeves, 25 Logo vu, also fir Pokémon 25 Logo ass mat drop, 45 Energy Cards, déi wäerte mer mol net auspaken, Players Guide, dee kennt der och schonn, e Rulebook, Stemp, also Würfelen, Stamped Aluminium Damage Counter Dice, dat si jo dann och déi Mam Damage Analysis drop kanns maachen ee Metal Poker Coin, Condition Markers dat sinn déi do, déi se wahrscheinlech mengen. Eng Deck Box, déi gesi mer jo och schonn hei, déi mer elo grad emol gesinn, déi et soss néierens gëtt. Collectors Bowl, féier Dividers, dat sinn déi doten, dat ass ëmmer e Carton deen s de gratis mat dobäi kriss an dann d'Code-Kaart, deen deen awer fir iech interesséiert. Ech hu lo scho bal erëm 3 Minutten hei geschwat. An ech géif awer soen, erëm haut vill opmaachen, elo maachen ech déi hei Këscht, an da hänkt et op, wéi gesot, eng 120 Euro Këscht vum Pokémon Center, denke Merci un den Eric, deen déi via Card Market mar organiséiert huet, muss ech jo just, oh déi méi Norm, déi si professionell opgezouge, ech weess, do maachen ech ëmmer esou hei en Trick, dat ech e bësse hin an hier reiwe fir de Papeier eng Kéier e bësse schonn ze dämmegen, do gesitt der schonn d'Lächer, esou lues awer sécher. Wéi huet den Mike dat emmer sou schéi gesoot, mat Chipstuten. Ah, ech mengen wann der mech gesidd, dir wësst, mat Chipstuten ginn ech ganz gutt eens. Sou, hu mer de Spaass schonn hei op. Nëmme ass et dann, déi setze mer mol hei bëssen eriwwer, eng Kéier op d'Säit. Déi wollt ech eng Kéier kuerz hei drasetzen, bëssen Deko am Ufank ze hunn. A mer maachen dann hei. Säitlech schéin op, dat geet och vill vill besser wéi eng normal ETB. Kënne eng Kéier hei sou rakucken, do ass och da sou d'Design mat Pokémon Logo. Déi stelle mer elo mol op d'Säit hei. Dann maache mer hei op, an déi geet och esou op, dat heescht déi ass am Leien och opgemaach. Ass och meng éischt déi ech sou opmaachen, schon op den Youtube Channel kuckt, besser gesot Youtube Video. De Players Guide, Dir kennt en. Elo näischt Besonnesches, net eppes Spezielles fir dës Editioun. Deen ass och an den normalen ETBs drop. Dann ass hei de Player's Guide, dat ass vun der iwwer wann der gift Kaarte matenee spille mat de Kollegen. Ass awer hei am Land leider Gottes guer net gang und gäbe, guer net méi in souzesoen. Dee leeë mer mol ganz op d'Säit, well mer haut elo net vill all drop aginn. Dann hei e schéinen Trenner, deen awer och scho e bëssen Damage do gelidden huet, gesinn ech bei der Produktioun. An hei ass dann de ganze Spaass dee mer hunn. Fänke mer mol un. Ech weess net op dat Loch héiert. Mol mengen dann ass d'Police laanscht. Ech hoffen se komme mech hei net sichen an haut zu engem ETB opmaachen. Och Dir héicht grad dat d'Police hei eroprennt, och scho laang net méi hier. Also do gesi mer dann déi Vergëften oder Verletzungscoins déi een am Spill bräicht, déi een och mol schéi brauch op d'Säit. Dann hu mer hei och nach Würfelen, déi der vill hunn. Ah déi sinn hei opgewiescht, respektiv sinn déi hei verluer gaangen oder ass dat do schonn eng Fehl? Also et misst normalerweis 6 sinn, mee do gesitt der déi si schonn opgewiescht. Dann hoffen ech dat mer elo net hei veraarscht goufen oder se hei dran, ah dach hei leie se. Uff. Bëssen dann. Huet der och mol gesinn. Ech sinn awer grad bessi stutzeg mat de Booster Pack. Ech hoffen dat déi net eng ofkrut hunn. Hei sinn déi schonn op. Da kann ech och raushuelen. Dat sinn nach fir mat Damage oder sou. Dir wësst jo wann ee competitive spillt. Oh fréck, déi si richteg schwéier. Muss en och heiansdo. Et ass vill Gewürfels am Pokémon Beräich. Déi si wierklech awer cool. Déi setze mer dann och mol. Schéin brav Verhinner. Jo hei de Coin, och eppes méi spezielles. Deen ass wierklech och schwéier deen do. Leeë mer och schéi brav op d'Säit, deen loosse mer awer nach zou. Dann hei hunn ech ganz vergiess, dat gi sinn och op schonn. Esou muss ech awer soen ass d'Qualitéit zimmlech zimmlech enttäuschend. Grad hei sinn nach déi 4 Déi 4 Kartonen, wéi ech se ugeschwat hunn. Ech maache mer grad ferm Suergen, datt mer hei net verarscht goufen, well dat kann och ëmmer leider sinn. Mee bon, kann een näischt soen. Dat ass d'Produktioun, déi alt. Dir gesitt se schonn, dass Faaré mer op hei. Also d'Produktioun, déi alt muss séier goen hautzedaags. Dann awer eng deck Box, déi misst gutt ausgesinn. Ech hoffe mol, datt ech se hei erauskréien. Jo, déi ass awer nach zou. Huet awer och schon de Scotch hei, also ass schon e bëssen bësse konfus dat ganz, quitte dat ech si mol wierklech gespaant wat elo hei nach geschitt. Hei hu mer dann déi Energy Cards, brauche mer guer net opzemaachen, et ass ëmmer dat selwecht. Sou a lo geet mer grad de Bolz huelen, ech hoffen dat d'Boostere keng ofkrut hunn, dat misst awer denken ech. Ok ausgesinn huet dat mer dat dat war och emmer Scalperdéngens hoffe mol dat mer haut net sou eppes erwëscht hunn ech hoffen et wierklech mécht mer grad bësse Suergen hunn dat och eng vun eng Part gesinn mee déi sinn sou kucken voilà do gesi mer och nach déi UK Déngens déi missten awer ok ausgesinn dat heescht mir hunn zweemol Schilling dräimol Schilling Reign zweemol Bat eemol Battle Styles. Jut Voltage, déi Kaat weisen ech elo direkt, déi leeë mer mol, ah pardon, zweemol de Jut Voltage. War dat richteg? Jo, dat musse 6 Stéck gewiescht sinn. Hei leen ech da scho mol d'Codekaart fir iech hinner, den éischten ass vir, an dann komme mer eben bäi déi, war net, ech kucken elo eng Kapp tëscht 13 hu se geschwat, dann ziele mer mol ob déi awer all dra sinn. 4, 5, 6, a den 10 an 13, dat stëmmt dann awer. Scho laang nemmi Celebrations am Grapp gehalen, also si mer gespaant, wat dat haut awer da gëtt. Déi hunn och de UK-Logo drop, well déi do ass aus ebe UK komm, aus London, warscheinlech aus de Pokémon Center, well et déi soss net gëtt. D'Codecat huet der gesinn, hei ass eben dann de Greninja, dee mer nach eng Kéier eraushuelen. Kucken och vum deen ëmmer direkt eraus an hu mer och an eisen Album. Dat ass also eng Promokaart, déi een dobäi kritt, och bei den normalen ETBs. Wéi dat hei eng méi speziell Këscht ass, wäert ech deen awer och elo, mäi Gott, also d'Englänner si gutt am Schweessen vun den. Vun den Dénger also lo mal opkrut voilà. Wéi mer och schon well wat hat de Problem ass wirklich schon bei dir mat an Serb just dran ass sinn déi da séier schon krëmmt mir warum hunn dir de fir d'Kollekt Collection enke Kéier dann. Dran schwellen eng Kéier de Binder. Well jo, de Binder do hunn och e puer Leit, war eben heiansdo e bësse méi séier gaangen. Kann ech eben eng Kéier weisen. Ech hunn eng Kéier kuerz hei d'Säit an da maache mer gläich alles op. Fänke mer mat deenen normalen un. Dann kucke mer mol de Spaass hei. Also ech hu bëssen eng Kéier och hei d'Logo dra gemat vun engem normalen. Dann hei, wéi gesot, eng Kéier Merci un den Eric an och de Mike haten eng Kéier gezunn. Hei feelen eis déi dräi nach ëmmer. An hei ass dann de ganze Spaass, wéi der gesit. Hei waren. Den Eric, dat do misst den Dino lo gewiescht sinn, an hei leeë mer dann mol och den Greninja op, wëll do eng Plaz nach ass, an zu gudder Lescht gesitt der hei uewen nach dem Mike seng 3 Käerterchen, déi déi lescht Kéier gezunn hat, an hei kucke mer da lo nach déi nächst Deeg, Wochen hei mat iech zesummen zouzemaachen. Sou, d'Codekaart kann ech dann och elo mol op d'Säit leeën, denken ech, an da géif ech soen, fänke mat engem Battle Style un, a mer schaffen eis hei erop, an dann. An puer Minutten hu mer déi 13 Päck hei simultan op. Also Battle Styles ee Pak, also Reset hu mer oft genuch schonn opgemaach. An ech man eben elo, kucken zimmlech séier da duerch ze goen, well mer hunn nach vill Päck an ech wëll awer de Pak idealerweis ënner enger hallwer Stonn halen. Dat wär vläit net all ze schlecht. D'Codekette leeën ech ëmmer dann esou heihinner, dat misst awer, oder muss ech se vläit heihinner leeën, jo dat geet besser a punkto Qualitéit. Maan awer ëmmer de Kaartendréck hei de facto seng Kéier krut. Energy, Pachirisu, Palimp Palim an hei nach eng Kéier een. So Jana, also do ass dann en éischte Pak gewiescht. Ka mer dabei Vivid Voltage. Safe Pak, déi mer do opmachen. Den Pak finn ech awer gutt un, also do sinn ech elo berouegt. D'Codekat leen ech ëmmer dann hei drop, da kënnt der dose eng Kéier screenshotten fir déi Leit, déi dat maachen.

Ech mengen de Mike hat deen awer och gezunn als Studéieren. Och sou eng schéi Kaart. Einfach vum Design hier well och do d'Faarwen eraus ginn. Sou ech hunn scho gesinn den Ziegen 03 respektiv den Ziegen 01 ass och mat hei um Spaass dobäi. Also da gi mer hei mat Stol.

Da si mer bäi gutt enger Véirelstonn Video an da maache mer 13 Päck op. Dat misst hoffentlech klappen. Vun Celebrations. Soss eben, wat wat d'Këscht méi grouss gi, wat dann och sou Päck mussen eng Kéier dobäi sinn. Eng Kéier hei den Virliped, Castform. Seemops, Hatenna, Rockruff rem eng Kéier, Schappet, Clara an eng Kéier Galarien. Sou, séier weg domadder. Also mat klengem Gimmick dobäi. Kann jo och eins eng gutt Kaart do rauszéien, wann ech wierklech awer kucken, dee séischten ass eng schécke Sammlung. An en plus elo duebel, dat heescht am Fong, wann een en nach vun Iech wëll hunn, ech kann en Iech dann ginn, wëll de Mike hat do gutt geschafft d'lescht Kéier, deen hat Auge gemeet, wierklech gutt Auge gemaach. Mat der schon direkt op d'Säit an mat einer Kéier bëssen héich ze halen erëm. Lapras. Gollet. Swirlix an nach ja. Dass jo net wie mer dee grad rezent gehat hätten. Sou, maache mer bëssen d'Luucht mol och u well ech mierken Herz. Dach soll een am Hierscht oder Wand ophëlt, et gëtt heiansdo e bësse méi däischter. Et ass net wéi am Summer, wou dat Ganzt méi Hellegkeet-punkteméisseg gutt ass. Stolenergie hei mol eng Kéier erëm. Maache mer och hei séier. Nämmen an eng Kéier de Goldrack. Also déi Päck hat elo bis op déi hei zwee Puls Enke keen all ze groussen Aschlag. An lo kënnt et eben, lo kréie mer 13 mol Celebration hei opzemaachen. Also ech maache se einfach der Rei no op an ech hoffen einfach, an ech maache lo einfach esou e Meme hei dann och, dat mer se all kéiers widder de Pokéball héieren, fir eng nei Kaart haut ze zéien, well haut ass esou en Dag, lo Kléisch ass es Dag. Do kéint ee mol. Holy moly, wéi sinn déi Päck dann hei erëm qualitéitméisseg bei UK? Also ech si grad bëssen iwwerrascht vun der englesch, englännescher Qualitéit punkto Päck. Sou, an da starte mer hei. D'Code Card leeën ech ëmmer dohinner, maachen eng Kéier Dong Dong an dann fänke mer u mat engem Dialga Cosmeon. Cerneas an Professors Research. Ech mengen mir maan et elo einfach esou, ech leen d'Puppen e bessen op d'Säit a mir leen se emmer esou da bäineen drop. Kucken dat elo e bessen dat funktionéiert. An dann Fact Nummer 2 vun 13. Ech muss schon zouginn et ass net méi esou einfach fir dat hei ze kommentéieren well een elo aaner Leit emmer dat gemaa huet, mee ech muss awer erem erakommen.

Kommentéieren dat nëmmi. Ech kommentéieren dat absolut nëmmi. Dass em hei am Fong muss kucken. Police kënnt schon erëm, wat leeft dann haut? So schon e gun Timing fir de Pater hei opzehuelen. Warden ech emol en Kéier bis se laanscht ass.

Keng nei Kaarte bis elo. Déi do misst och alleguer duerch de Projet, dee mer elo gesinn hunn, kannt hunn. Mä hues de mol eng Kaart schonn hei hänke gelooss? Pak Nummer 7, gëtt et Lucky Seven vläit? Palkia, Ho-Oh, Xerneas, Lunala. Dass war nix an ech maachen elo einfach esou, mir leeën se dann bäieneen aus, esou rop d'Faarw e bësschen.

Mir hunn wierklech hei elo 13 mol 4 Kaarten, da si mer op 26, 52 Kaarten, 52 Kaarten wou keng Nein-Alarm dobäi war. Dee beschten Hit war, wann ech hei esou kucken, e Rocket Zapdos an e Venusaur. Dat heescht, ass definitiv ausbaufäeg gewiescht. A wann een da seet, fir 120 Euro plus den Import aus de Aus Groussbritannien, och hei war lo näischt all ze Guddes dobäi, ass dat schonn zimmlech eng Aart vun Enttäuschung. Mee soit, Dir hutt eng Kéier esou eng Këscht gesinn, da ass et fir d'Sammlung gutt, da ass et eng Këscht, déi interessant ass, fir eebe Saachen dranzestellen. Wéi gesot, de Kleeschen war anscheinend net bäi mech laanscht komm, soss hätt dat do haut vläit besser gepasst. Dat war et dann fir dëse Part. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Nächste Kéier kënnt dann eng méi speziell. Da geet et scho Richtung Chrëschtdag. Dann kënnt d'japanesch Goldbox, déi se erausbruecht hunn. An dann fir Chrëschtdag selwer maache mer dann, soe mir, den Eric an ech zesummen, déi. Premium Box op, déi momentan fir 400 Euro am Internet ronderëm zirkuléiert. An dat ass bal déi lescht Hoffnung fir en eng Kéier Glu opzezéien, net erëm hien ze zéien. Ech kann et iech jo eng Kéier weisen, ech maan dat och elo carrément. Den Dino hat och en meegezunn, ne? Da si mer scho bäi bal 8 Stéck. Also schwätzt mech net méi op de Bisaflor un. Schwätzt mat et einfach net méi. Du kënns och nach eran, hei Zapdos. An dann héiere mer eis nächste Freiden hei am Duopark an de Freiden drop och nach eng Kéier. A mir ginn d'Hoffnung net op, quitte dat ech grad bëssen op Lëtzebuergesch gesot genervt sinn, wann een 13 Päck an d'Group mécht, wat wierklech eng grouss Unzuel ass, nach vu Celebration Päck, a mat näischt heiem erausrennt. Mee soit, de Projet lieft nach, d'Hoffnung stierft zeletzt. De Pokéball an de Bizarre Flow leider näischt bruecht aus Glécksbrénger. Boing, déi Kaart ass erofgefall, mee soit. Ech sinn eraus, Merci fir d'Nokucken an bis nächsten Freiden um 10 Auer. Ciao ciao!